Okushaba kutandikire n'ekitambo kya misa ekyebembeirwe Bwana Mukuru Rev. Father Alphonse Mukundane. Mucunguzi Didas Mukuru w'eminyeeto aha bwa Rugazi Parish ahigire eminyeeto kubaho bakabaasa kutunga amagara masya bakwetebeekanisiza kugaruka aha mashomero. Ninteera omuranga eminyeeto zoona abarikuruga omu disiturikiti ya Rubirizi nana aheeru ya Rubirizi disiturikiti ahabw'ekiteerane eki ekitwine aha kurugiirira n'eky'okukomoora emigisha, okukomoora emikyeeno, okukomoora buri kimwe kyona kureka ngu naitwe ebisitaani ebi twijwiize omu magara gaitu nk'eminyeeto biturugemu. Naza kuhooraho eby'amagyerobiingi. Naaza kubaho kukizibwa, okukomoorwa kuruga omu njegyere z'omuraabe Sitaani. N'abandi abu abatakamanyire Mukama nibaza kutunga omugisha gw'okumanya Mukama n'ebirungi ebiri omu Mukama, n'okuguma nibatamburira omu Mukama. Asiimwe Siroora, omushuganisa w'eminyeeto aha Kereziya hamwe n'abakuratsi ba Kristo, naagira ngu okwegyesa hamwe n'okukizibwa Nibyo biraabe biri bikuru omu kiteerane eki eky'eminyeeto. Ka nituza kutandika n'esaburi tukwekwasisa Omuzaire waitu Bikira Maria. Then ku twaaheza esaburi naaza kuzaho okuhimbisa, azeho ekitambo kya misa. Ku turaheza ekitambo kya misa naaza kuzaho ekyegyeso ky'okubanza reero n'ebindi bikurateho okuhitsya shaaha ina n'ekicweka tuze kuhuumuraho. Kandi ahi turikwakirira emigisha y'omwaka musya. Kandi weena ariize, nk'oku tugambire, waanoyoreka ngu ori omuri Ruhanga, noomworeka ngu ori Omwana we, emigisha y'omwaka ogu takaagikwima, noija kugitunga. Ka nyine okwikiriza ngu baingi omu mushomo ogu, nk'ogu barikweta omushekye, ei beeta New Dawn, naakirizibwamu abantu baingi, kandi abantu batambirwa. Kandi abantu batungiremu bingi, na munonga ebiraije kubagasira omu magara gaabo g'okwikiriza n'omu bizinesi, hamwe n'abari omu mashomero. Rev. Faz. Alphonse Mukundane, Bwana Mukuru wa Rugazi Parish Catholic Church, asiimire abo boona abahikire aha mwanya kandi ahabw'embabazi za Ruhanga yaagira ngu buri omwe naija kutunga eby'okutangaaza. Entakimazire, enkora bibi, Ahamwe na n'abo abaine ebigyendererwa ebindi omu kiteerane, barabwirwe kuba abegyendesereza ahabw'okugira ngu eby'okwerinda bikozirweho kurungi. Eki. Nimwebare kwija, obwingi bwanyu nibwongyera kworeka ngu obuzima aha Ruhanga ariho aha. Kandi ninyesiga ngu Ruhanga ori aha. Tarikwija kukurekura okagyenda otaine eki ogizire ota? Shana naikwe ore owarugirwe. Ku oraabe waaruga aha otyo nk'oku waija, ku oraaruga aha oije omubuuze ngu, Twaba obumwe twine omufumu akumanya kuragura, agira eki yaakukorera. Kwonka niinyesiga. Ngu twena nituza kuruga aha Ruhanga aine eki agizire ata? Eki atuhaire. Mbwenu twetebeekanise kurungi. Reero omu kwetebeekanisa okwo, Ruhanga ayongyere kukoorera omu beebembezi, akoorere omu beegyesa, ebi twija kwakiira twongyere kubyakiira kurungi. Ekiteerane eki kiri ahansi y'omutwe ogurikugira ngu Abaine mutima orikwera baba abaana ba Ruhanga. Amakuru aga gashakwa Sharif Murungi.